Ben Lake, ymgeisydd Ceredigion Preseli dros Blaid Cymru, Yn gyntaf oll, be sy gyda chi a Phlaid Cymru i gynnig i etholwyr Ceredigion Preseli? Wel, yn bersonol, mae gen i'r brofiad o o wasanaethu pobl Ceredigion ers rhyw saith mlynedd bellach, a o wneud hynny, nid yn unig dwi wedi cael y cyfle i helpu gymaint o gymunedau a dod i ddeall yn union beth yw hi fel i fyw yng nghefen gwlad Ceredigion, ond hefyd, greu cysylltiadau lan yn San Steffan i sicrhau pan bod na bryderon neu pan bod na achosion uh, bod modd cael sylw teilwng a phrydlon uh, i'w hachosion nhw a sicrhau bod ganddyn nhw'n llais uh, effeithiol yn San Steffan. Ac wedyn o ran Plaid Cymru, wrth gwrs, uh, i ni yn ffodus iawn o fod yn gallu dweud yn bod ni'n uh, cynrychioli uh, nifer o, o ardalodd gwledig ar draws Cymru, a felly yn San Steffan, i ni yn blaid fydd yn cadw cefn gwlad a chymunedau fel rhai Ceredigion Preseli ar flaen ein meddyliau ni ar bob amser. Yn amlwg, wedi'ch ethol ddwywaith o'r blaen fel Aelod Seneddol dros Geredigion, ond petai chi'n âd ennill eich sedd y tro hwn, be fyddai'ch addewidion chi i etholaeth newydd Ceredigion Preseli? Y blaenoriaeth bennaf yw sicrhau fwy o fuddsoddiad i'n hardal ni, fwy o arian a gyllid i ein gwasanaethau cyhoeddus ni, megis y gwasanaeth iechyd, addysg a hefyd gwasanaethau cynghorau lleol. Ond hefyd denu fwy o fuddsoddiad busnes hefyd i'r ardal oherwydd 'yn ni 'di gweld ers tro byd yy yn economi ni yn yn ca'l 'i'n anodd iawn i greu ystod eang o gyfleodd i'n pobol ifanc fydd hefyd yn caniatáu iddyn nhw aros 'ma neu ddychwelyd ar ôl yy mynd i llefydd eryll yy ar draws y wlad. A mae e mor bwysig sicrhau hynny ar gyfer dyfodol fwy hyfyw i'n ein hardal ni. A gwneud hynny oll, wrth gwrs, tra'n amddiffyn a diogelu y diwydiannau hynny sydd gyda ni yma yn barod, fel y sector amaethyddol ac, lawr yn Abergwaun wrth gwrs, dyfodol y porthladd. Mae nifer yn beirniadu Cyngor Sir Ceredigion a chynghorwyr Plaid Cymru sydd â'r mwyafrif yn y Siambr hwnnw. Mae hyn yn siŵr o gael effaith ar eich cefnogaeth y tro hwn. Wi ddim yn siŵr ambiti hynny. Mae pobl yn gweld bod etholaeth, etholiad, cyffredinol yn yn fa- cwestiwn hollol wahanol i i'r un y cyngor sir. Yy, Ar ddiwedd y dydd, i chi'n ethol rwy'n fan hyn, eich bod eich llais chi yn San Steffan. Yym, dyw e ddim i wneud gyda'r cyngor sir. A hefyd, fydden ni yn gweud, mae cynghorau sir ar draws y wlad yn aml blogedd. Yy, nid jyst cyngor Sir Ceredigion sy'n aml blogedd, credwch chi fi. A mae hynny i gyd yn anffodus yn, yn waddol o pymtheg mlynedd o doriadau a, ac tynnu nôl ar eu cyllid nhw, sydd yn golygu nawr bod nifer ohonyn nhw'n goffod ystyried penderfyniadau na dyn nhw fel cynghorwyr annibynnol moyn i gwneud, oni bod nhw'n cael eu gorfodi oherwydd y cyfyngder a'r cyni ariannol. Mae etholaeth Ceredigion Preseli yn etholaeth wledig ac wynebir sefyllfa argyfyngus o bobl ifanc yn ymfudo o'r ardal. Sut a beth fyddech chi'n ei wneud i gadw'r ieuenctid hyn yn yr ardal? Mae yna ddau brif beth bydd angen sylw, a sylw prydlon ar hynny. Yr un gyntaf yw tai, a sicrhau bod 'na cartrefi fforddiadwy i'n bobl ifanc ni. Mae e wedi dod yn ffaith erbyn hyn bod prisiau tai yn lleol, yn ogystal â chostau rent, wedi mynd tu hwnt i'r afael rhan fwyaf bobl, a mae nifer fawr o bobl ifanc unai'n gorfod symud i llefydd arall o'r wlad, neu yn wir yn aros gyda'u rhieni, llawer hŷn na beth fydde falle cenedlaethau yn y gorffennol yn ei gwneud. A'r peth fwyaf gyda hynny, wrth gwrs, yw sicrhau bod ni'n adeiladu fwy o tai. Um, a mae hwnna'n rhywbeth fi'n credu mae Plaid Cymru y polisi dda o ganiatau fwy o'r sector gyhoeddus neu'r cynghorau i adeiladu tai a wedyn i cyflwyno uh, polisïau o ran uh, local lettings, maen nhw'n galw fe, fel bod pobl lleol wedyn yn cael y cyfle i fynd ar, uh, ar gyfer y tai hyn. Uh, wedyn, wrth gwrs, ochr arall y ginog i sicrhau digon o swyddi. a ystod ehangach o yrfaodd i ni yng nghufen gwlad. Fel o'n i'n sôn gyne, mae ma' rhai diogelu yy yr yr y diwydianne sydd gyda ni fel un eisoes, amaethyddiaeth yn un bwysig ofnadw, y porthladd lawr yn Abergwaun, ond hefyd yym y prifysgolion ni hefyd. Ond, a'ch ben hynny, ma'r dy- yy dyfodiad gweithio gytre neu'r gweithio hybrid 'ma yn cynnig cyfle i ni, ac o hyd a fo gyda ni yy cysylltiad band eang ddigonol, ma' llawer fwy o gy- o gwmnïodd nawr yn edrych ar cefen gwlad i lleoli 'u swyddfeydd nhw, a ma' hynny'n gallu cynnig cyfle itha cyffrous i'n pobl ifanc ni. Ni 'di gweld e'n ddiweddar lawr yn Llandysul 'da cwmni Delineate yn dod ad leoli o Lunden a creu dros ugain o swyddi yn y yn Nyffryn Teifi, Mae hwnnw'n rhywbeth y gallwn ni weld yn cael ei adlewyrchu ar draws yr etholaeth newydd yma, fel bod e'n cynnig hyd yn fwy o gyfleoedd swyddi, a hefyd rhai cyfleoedd falle annisgwyl. A tan yn ddiweddar, mae Plaid Cymru wedi bod yn cydweithio â Llywodraeth Lafur Cymru ym Mae ym Mae Caerdydd, a gyda Phlaid Cymru'n disgrifio ei hun fel llais y Cymry gwledig, A nid oes bai ar Blaid Cymru am chwarae rhan yn y cynllun ffermio cynaliadwy, a sut i chi am gefnogi ffermwyr eich etholaeth a rhoi llais i'r Cymru gwledig yma yng Ngheredigion Preseli? Wel, yn anffodus, dwi ddim yn cytuno efo hynny, oherwydd, wrth gwrs, mae 'na mwyafrif gan y Lywodraeth yng Nghaerdydd, felly, fel ni'n wedi gweld yn ddiweddar pan wnaeth Plaid Cymru cydweithio 'da Ceidwadwyr I fynd yn erbyn y cynllun ffermio cynaladwy, fe lwyddodd y Llywodraeth i ennill y dydd oherwydd bod gyda nhw'r niferoedd. Mi o'n i'n feirniadol wrth gwrs o'r cytundeb a wedi gweud hynny ar lafar am sawl rheswm, fel bod e yn, nawr bod ni allan o'r cytundeb, bod fwy o rhyddid gyda ni, fod yn llawer fwy heriol o'r Llywodraeth, ond yn y pen draw, mae rhaid i ni gydnabod, yn anffodus, mae gan y Llywodraeth fwyafrif lawr yn Caerdydd, ac felly yr hyn mae rhaid i ni wneud fel plaid yn y Senedd yw sicrhau bod 'na fwy o herio, fwy o sgidwneiddio yn digwydd. O ran beth mae'r Aelod Seneddol San Steffan yn gallu wneud, mae rhaid ni ddiogelu buddiannau sector cefen gwlad, sector amaethyddol, o'r ffactorau allanol hynny cytundebau masnach, er enghraifft, sicrhau nad yw ein ffermwyr ni'n gorfod cystadlu gyda mewnforion o wledydd sydd yn cynhyrchu bwyd neu yn defnyddio prosesau fydde um, yn, ddim yn cael eu caniatau i'r wlad hyn, a dweud y gwir. Mae rhai cael y, y level playing field a fydden nhw'n gweud yn Saesneg. Mae hynny'n peth mawr. A'r peth arall, wrth gwrs, mae gan Aelod Seneddol San Steffan y cyfle i ddylanwadu, yw y cyflenwad yy cyflenwi bwyd, a yn enwedig y ffordd y mae'r archfarchnadodd a'r cwmnioedd mowr hynny yn trin ein ffermwyr ni. Mae wedi bod yn hen stori erbyn hyn nad yw ffermwyr a cynhyrchwyr yn cael chwarae teg gan y cwmnioedd mowr 'ma, a bydde modd, trwy rheoleiddio, sicrhau lawer fwy o degwch iddyn nhw yn yr yy cyflenwad bwyd. Ar y nodyn hynny, Ben Lake, diolch yn fawr iawn.